Al labouradeg bili, a zeel eo, Ya. bet saet gant an Alamaned euh, fin. Gant int o reveziañ tud ar vro a bet lakaet da sell ar savadur. Hag euh, setu m'o Tu deus deus ar vro, ha prizonidi ivez deus Prizonidi, en Russie. Ya. Super. Ya, ya. Hag setu goude-se ba, dispanet tout, ar- tout ar bili.

Ya. Hag e penn-all, ma-treñv, e vo klevet zoken trouz ar mor, emañ ar mor just a-walc'h a-dra an tevennoù amañ, n'eus ken bale, ma ket gwall bell. Oh nann, omp tri rannet, pevar rannet eus eus ar mor e bremañ. N'eus ken sort, penaos hanter kant vloaz 'zo, a va a vamm ur c'hilometr eus ar mor amañ. Hag bremañ a chom, allez, lakaomp dek dre gant eus pezh a vaero, quoi. Mag ar mor a zo chomet ken kre ha gwechall evel-just, setu bremañ e vez diskaret unan tevini ar nebeud-ha-nebeud, hag benn benn ugent vloaz ac'hann mat-tre e vo achu gant an dachenn naturel amañ koa. Peogwir war-lerc'h evel-just, war-zu an douaroù, emañ an tiez, tud a pezh a denn eus al labour-douar, hag an dachenn naturel a zo etre an daou, etre ar mor hag an tachennoù labour-douar, a zo o vont da get koa. Ugent vloaz 'chom mat-tre koa evit begwaien. Ya, amañ ma vez ma vez sellet e-kichen aze, peus Penaos ur goarzeg pelec'h deus un drae kwa, roselier hein, gant gant plant un tamm hiroc'h evit ar re all, aze marroñs gell aze. Da lâret eo, aze emaomp e-barzh un toull etre ar mor hag amañ kwa, neuze al lec'h izellañ deus ar palud. Peogwir an dra-mañ a oa bet kleuziet gwechall evit kas an dour deus ul lenn Sant-Vio a zo amañ betek lenn Treñvel a zo etre Tregeneg ha Treogan, tamm pelloc'h ennomp. da lâret eo ma eo al lec'h izelañ. Seul vihañ e ya ar mor war-raok, seul izeloc'h emañ al leur dirazi. Ha neuze seul buanoc'h a ya kwa, betek ma vo digouet betek betek ar poent izelañ. Ar c'hê a vo diaesoc'h adarre da bignat hein, met pa vo digouet amañ eh ba e vo bet lonket an darn vrasañ deus al lec'h naturel kwa. Ha se zo a bouez. Ar pezh a lak ar bez amañ da vezañ pinvidik eo ar fed ma eo ul lec'h naturel kwa. Gant an traoù a vez diskaret a-daol-trumm pe a-nebeudoù. A-wechoù amañ emaomp a-benn bremañ miz Mae, bon, e-o serr-kroaz pep tra dija.

hag an hini nemetañ ma 'm eus soñj mat e Breizh, a va begwaien amañ, ha dreist-holl 'blam ar binvidigezh a-fed niver a spesadoù laboused. hein. bon, ar pep pouezusañ memestra a re a vez o neizhañ amañ, bez' zo war-dro kant spesad hag a vez o neizhañ amañ. Me 'vi lod a vez miliadoù hein, dreist-holl richanerien, traoù fauvet quoi, richanerien, traoù bihan a vez o vevañ 'ba ar c'hoarzh hein. a zo miliadoù dezouto, hein, lec'h brasañ e Breizh hag eñ deus ar re brasañ en Europe ivez. Hag e lod all, da skouer, ur sort euh, kerc'heilh. Met n'eo ket ar kerc'heilh louet am boaz a vel, quoi. Un all nevez, un kentañ, enfin, muiañ ru. Euh, eme n'eus nemet euh, ur c'houplad pe zaou, ha c'hoant ne neizh ket bep bloaz. Memes tra 'vez kontet, quoi, hein. Bez zo. kant spesad anezhañ, hag e-mod-all, enfin, ouzhpenn kentoc'h, ez eus tri c'hant spesad all, da lâret eo pevar c'hant dre tout, hag a vez o taremprediñ begoaien ben pe ar bloavezh a-bezh, tout ar bloavezh-pad kentoc'h, pe just evit ar goañv, pe o tremen, enfin bon, pevar c'hant ma ma ma nije eñ deus outom da lâr pevar c'hant anv-laboused evel-just ne vefemp ket gouest e mod-se hein. Se zo bet kavet war meur a vloavezh mod-se gant kalz a dud o klask dreist-holl war bloavezhioù dek ha tri-ugent a oa group ornitologek breton hag a laboure kalz amañ. Ya setu neuze al laboused amañ a gav da skouer lec'hioù gleb evit lod, lec'hioù gleb evit rebiñ. lec'hioù servij chañs o fluñv, anod evit bezañ trankil da dremen an noz da skouer peogwir 'vez gwelet tud ar prizourien o tont deus pell. Ha tud al lec'hioù zo a zo tost-kenañ an eil re deus ar re all. Setu al laboused a c'hell dibab hag hep koll energiezh e c'hellont chañs plas en un doare-aes kwa. Un dra zo a-bouez evito. Peurliesañ e Breizh e oa re brudet an Ochoù pe an Aod pegen zo reier an tagn pep lec'h. Bon, reier e vez kavet en-dro deus tu deus tu Penmarc'h an dorchenn hag an dorchenn, met amañ e plen Penn-ar-Vên quoi, ploaz pa n'eus ket n'eus ket nemet traezh ha traezh penaos traezh munut-tre eo ur fin tout eo. Bleud. Bleud hag war peseurt war un tregont kilometr bennak pe dost, betek Gwaien quoi, e penn penn all en norzh. Hag ba me 'gav eo dibar a-walc'h just a-walc'h peogwir eo gwall zisheñvel deus peurrest peurrest Ochoù Breizh, berfin. Ma soñj din-me bepred, met te... Ma me a pezh a blij din eo amañ eo ul lec'h amañ tud ar vro amañ a lar deus an dra ar palujoù. Ha gwechall un den eus ar palud petari ur pokez den quoi. Tud an traoù zo bet chañchet quoi. Met memes tra e chom ur spered gouez amañ. Bon amañ e brav an amzer ha tout, met peus ken don amañ e-kreiz kreiz ar goañv ha ma vez ael atav, bon bah pa vez dour-beuz n'eo ket gwalez.

Hag aezus dirazomp e weler chapel Tronôan. Tammig pelloc'h emañ war an tu-kleiz Tourtaneg-Mul, Penmarc'h. Da ret eo amañ peus e digor da vat ar gweledva-per. N'eus tra ebet da herzel penaos e sell an dud pe ret. Ur sell hollek war ar vro koa. Hag a bep seurt traoù a vez gwell koa. Pe ar gwez a zo pleget, te oar, abalamour da nerzh an Ael. Fin a bep seurt zo tud a wel hag... Peoc'hus eo al lec'h, quoi. Fin, didrouz war, war-bouez trouz an ael hag trouz ar mor, Pierre. Hag Ja, al lapoused o kanañ. Trouzioù naturel, quoi. Trouzioù naturel, ja. C'est bravo, il avait l'air betek, betek tout ar gwez a zo bet lakaet eno, ar pellder eno, evit klask euh, kaout un tamm goudor deus a, de, deus an ael, quoi. Mais diaes eo d'ar gwez, hein. Pa vez pa vez lakaet pemp ferc'h seizh renkennad a-wechoù e teu ar seizhvet kwa. Ar ferc'h kentañ a vez kondaonet.